Dòkter Martha Dijkhoff Dòkter Martha Dijkhoff a nase na Kòrsou. El a studia Linguístika spesialisando den struktura di idioma manera spañó, portugues i idioma krioyo di cual Papiamentu ta forma parti, na Groningen y Leiden. El a doctora despues na diecinuebe noventa na Universidad di Amsterdam. Na diecinuebe noventa y nuebe el a combina su conocemento di idioma cu desaroyo di recurso humano y diseño den educacion riba nivel di master na Universidad di Enschede. El a traha na Instituto Lingüístico Antillano como hefe interino y a funciona como secretario di Comision Standarisacion di Papiamentu. El a inicia e estudio di docente di Papiamentu y e curiculo di idioma na Lofo y a duna les na. Universidat di Kòrsou, ku nos konosé komo University of Curaçao, durante hopi aña. El a traha komo konsehero den diferente proyekto lokal i internashonal kaminda idioma i enseñansa ta topa otro. Awendia su trabou diario ta dirigí riba maneho di idioma, investigashon den edukashon i desaroyo di programa i kuríkulo edukashonal. El a publiká den diferente revista internashonal tokante idioma i edukashon. Dòkter Martha Dijkhoff ta presidente di Instituto Alza Papiamentu i sekretario di Fundashon Kòrsou Habrí ku ta traha huntu pa mantené i fortifiká e wèpsait bankodipalabra dòt kòm. Título di su diskurso. Ta chambuka, pero pa bai dilanti ku implementashon di maneho di idioma na Boneiru. Bon tardi tur hende. Bo san sa Dijkhof ta di Ruba. Anto mi ta ma mi ta henter mi bida na Kursou. Kemey mi ta join ini nos ta hendenan di islanan abc, nos ta papia. Papiamentu. Anto esei ta loke ta mara nos huntu, ta p'esei nos ta kinan awe. Mi tin ku bisa mi ta den otro traf, mi ta tene robesu. Wak den ai duen nan? Mi ta tine pagá. Sí. mi tin akustumbrá ku e teknologia moderno akí, sí. En todo kaso, mi ta bai papia awe di e situashon di idioma na Boneiru. Anto den esei mi no por papia di tur kos ku mi ke papia, kemende tin kaminda ku mi ta bai bula un slide, tin kaminda ku mi ta bai wanta un ratu, Pero e maneho ku ta tin, mi ta djis rumi bo snan un idea masha chikí di kiko ta, ta un asina un buki di ki un investigashon hasí pa un grupo di, nan nos bisa, hendenan top di universidat di Puerto Riko, Aruba i Puerto Riko, Aruba i Utrecht, dispensa, Ulanda. Ki mene mi ta djis dunga bosnan un bistaso di esei, di kiko nan a trese dilanti, anto por mi bai den e termino ku mi ta yama perfekshoná demokrasia. Perfekshoná demokrasia ke mel sòru pa nos haña demokrasia den nos paisnan pa ku nos lenga papiamentu. Esei ta mi idea. Oke. Ki mene. Ta bai tokante e vision, pero ta bai tambe pa kon nos ta bai ehecuta e vision ei, anto kico ta bai haci cu nos ta bai logra, cu nos ta bai logra e biaha aki si, pasobra ta masha tanto bia nos ta papia de cosnan aki, pero awor aki Shonan Nos mester logra. Esei ta e punto di salida. Bo ban wak djis liye kin ta e situashon aktual. Bo por mira idioma, planifiká un idioma den bashí? Bo no por. Bo no por hasi maneta na dies, dies, dies, Boneiru a. kuminsá eksistí. Nos lenga ta e fei djeseis trinta i kuater. Dos mil dies ta un fase den nos desaroyo. Temendi nos tin un situashon kaminda semper, anto mi ta pone énfasis riba semper, fei djeseis trinta i kuater bin ariba nos a papia kuater lenga. Papiamentu, Hulandes, Spañó i Ingles. I ta esei ta loke e pueblo Boneriano ke, i ta esei ta loke e pueblo di islanan ABC ke. Kuater lenga. Esei ta un. Anto nos tin ku tene kuenta, banda den echo ei, ku nos tin un historia masha, masha, masha largu di diskushon riba nos lenga Papiamentu. Mester yega un fin na esei. Awor aki nos tin cu pensa, nos tin cu lucha pa nos lenga haya su luga den nos sociedadnan, paso ta e ta e lenga cu a soru pa e otronan bin e tatei feinicio. Na djeseis trinta i kuater, ora cu e Hulandes a pone pia na Corsou, Papiamentu Tatei caba. Esei ta probá ku historia, probá den siensia, probá dor di un hulandes tambe, kasualmente. Ok? Kila esei ta nos historia. Bon, ban wak awor ke kimen. Esei kimen ku nos tin ku tin realismo, nos tin ku tin práktika di tur dia, pero nos mester sa ken nos ke. Anto loke nos ke, e deseonan, E bistanan ku nos tin pa futuro, e mester ta basá riba investigashon i nos mester tin ambishon tambe. Nos mester tin ambishon, pero e ambishon ei mester ta realisabel. Oke, nos wenta na Boneiru ki ta pasando. Esaki ta caminda na nos bisa, caminda nos hende na bin na Boneiru, bo ta mira akinan cu hende na bin fo'i di diferente parti di mundo, esaki ta e idioma nan papia, anto bo ta mira cu na dos mil diesshete, Papiamentu ta ta setenta i kuater por shento, pero e sifranan di binti binti dos ta mustra ku e kantidat di hende ku ta papia papiamentu komo lenga materno a baha na Boneiru. Anto bo ta mira ku tin un subida di spañó, un subida di hulandes di dos biaha, pero un subida di ingles tambe. Por ende, Boneiru ta yenando ku stranhero. Ku ta papia un lenga diferente for di e lenga di origen ku mayoria ta papia. Pero ban wak awor. Na Boneiru tòg, maske di tur esei, ochenta i shete por shentu ta papia papiamentu den nan mundu komo promé òf di dos òf lenga di komunikashon, setenta punto sinku por shentu ta papia spañó, setenta punto kuater ta papia hulandes i sesenta i nuebe punto seis ta papia ingles. Un pueblo multilingual. Esei ta Boneiru, pero esei ta Aruba, esei ta Kòrsou tambe. Oke. Kimen, ki e idea ta? E deseo di e Boneriano ta. Multilingual, tres idioma, orguyo di esei, anto un futuro caminda ta bay fundamenta esaki, cu ta bay crea un fundeshi pa e proceso aki por sigui, anto ken tin cu hacié? Enseñansa. Temendi e enseñansa ku aworaki ta kai bou di Hulanda i OCW, e tambe mester bai komprondé e deseo aki pa futuro di Boneiru. Sòri, mi tin ku bebe un tiki awa. Pero ban pa futuro. E maneho mester ta sosial konsiente. Mi, esun ka bai mi dilanti, ya kaba bisa, esei ta e base di bo maneho sosial konsiente. E otro un banda, papiamentu komo lenga matreks, ku señor Farklas lo papia riba dje akiratu i splik'é hopi bon, pero pa mi ta e parti akí un a traha riba dje. E mes e maneho mester ta informá, sistemátiko, konkreto, pero dirigí. Mi no ta bai den esakinan tampoco sinta e proposicionnan ka bin dilanti. Mi ta bai awor con nos ta bai li implementa esaki. Kico nos ta bai haci? Kico nos ke? Pasobra bo tin naturalmente diferente nivel, no? Bo tin gobierno, caba bo tin e instancianan, tur e instancianan na Boneiru cu tin Tantu esnan privá komo di gobièrnu, anto bo tin e e parti mas abou ku ta na skol, den bario, na kas, den klas. Te pa boso mira ku un maneho ta un ambishon masha grandi mes, hopi grandi. Pero nos tin e. Nos tin e i nos keer e. Bo sta wak e potrèt, mi ta pará huntu ku Diputado Den Heyer i otro diputadonan di Boneiru, Nos a entregá e petishon ei kaba, el a kai den bon tera, i esaki ta loke tabata e, bo bisa, e medidanan presentá na Boneiru, su su bestuurskolege. Mester bin un maneho basá riba loke a bin dilanti den e plan di investigashon i e plan di maneho, anto mester bin un plan di implementashon. Pasobra pensamentu so di ke men bo por keda pensa henter dia den bo kamber, nada no ta pasa, nada no ta move. Si men bo mester tin un plan di implementashon, anto bo mester bai sòru pa tur hende komprondé ta kiko ta pasando. Por ehèmpel, mi kolega Seferino ta konta mi awe na nos desayuno, Ku hopi hende na Boneiru no ta komprondé, por ehèmpel, e diferensha entre loke ta un ortografia i e echo ku bo tin un lenga papiamentu. Dus loke ta pasa ta ku nos hasi komo si fuera tin un papiamentu morfológiko. Na Aruba, a ta un papiamentu fonológiko na Kòrsou ku Boneiru. Pero e ta un un konsenshi ku nos tin ku bai krea huntu. Nos tin ku bai informá nos pueblo, nos tin ku bai papia ku e boneriano pa e komprondé kiko ke men maneho di idioma, kiko ke men idioma. Pasobra nos a tende awor e di Joana, idioma no ta papiamentu so. Idioma ta e instrumento pa bo siña, e instrumento pa bo komprendé, e instrumento pa bo biba den dje. Oke? Anto, esaki ta e punto di mas difísil, kon nos ta bai atendé ku e maneho den edukashon. Esei ta un. Punto di pergunta masha masha grandi pasobra na Boneiru esun ku ta a tene ku maneho ta Hulanda. Kon nos ta bai sòru pa Boneiru su pensamentu penetrá den esun di e hulandes ku ta sinta mi asnan leu pero ku ta disidí si Pa lo con e enseñansa na Boneiru mester ta? Kibera nos tin cu tende duru cu ideanan moderno na Hulanda, presenta pa Joanna, cu ta indica nos cu Hulanda mes tambe ta bay den direccion di multilingualismo. Ok? Anto natural, placa. Sen. Money, paso esaki shonantu un kos ku ta bai kosta nos hopi sent. Pero danki Dios ku Dios no a traha mundu den un dia. El a tuma hopi tempu pa hasié i te hinda t'ei den van e trasnan ta regulando kos. Pero nos mester kuminsá así. Mester tin un deigon. Ok, awor esaki ta e kuadro ku m'a presentá pa gobièrnu di Boneiru. Wak, bo, bo, e ta masha simpel. Bo tin un vishon. Bo tin ku bai ehekut'é. Anto kada be bo tin ku keda evaluá pa bo garantisá ku bo vishon. Ta korekto, pasobra bo por yega kinan, anto bo ta ripará, Joan a bis'é tambe, tin kos ku no ta bai dje bon ei, ku nos mester scale down. Tin kos ku ta bai hopi bon ku nos tin ku scale up. Anto a kinan bo ta si. Kimendi bo ta haña e kuadro akí ku bo tin ku keda ripití, ripití. Regla. Gemelli, esei ta e fase ku nos a pasa, ok? Esei ta e fase ku a pasa kaba. Awor aki nos a bai den ehekushon. Gemel, bo mester bai sòru pa bo tin strategia di implementashon, bo mester traha un plan den tempu, bo mester bisa kiko bo tin ku hasi, ki ora, anto kuantu e ta kosta. Anto finalmente. Bo mester yega na husticia social. Bo mester yega na e hecho cu un mas hende ta papia e mas idioma, pero tur ta sinti nan orguyoso di dje. E spañol, e ingles, e hulandes y e papiamentu. Y foral seca hubentud, pasobra hubentud ta birando lomba pa papiamentu, birando lomba pa hulandes, Kara pa ingles. Matando nan mes lenga, matando hopi lenga na mundu. Pasobra hulandes en ingles ta loke bo ta yama un killer language. Ok? Ke mendi nos tin ku bai traha huntu, nos tin ku bai traha huntu den islanan abc, hopi pa loke ta toka partimentu i nos tin ku traha huntu den reino pa loke ta toka hulandes. Esaki ta un posibel plan di implementashon E netwerknan aki, e retnan aki ta importante tantu riba nivel di gobièrnu komo riba nivel di skol. Anto bo tin ku konsiderá ku ora bo ta trahando shonnan nos no ta trahando, anto keda bai mes kaminda. No, mi ta kana kinan, mi a topa, ok, un kò pas kinan, mi ta bai bèk. Akinan bai bèk, ayanan akinan stòp di pensa. Ku nos ta kla. Purba pensa ku kambio ta konstante. Si nos ke kambia, nos no por bisa asina ki e kos mester ta. Papiamentu tampoko, a. Papiamentu mes ta un lenga ku ta parti riba tres isla, pero e rikesa di e totalidat ta loke nos mester wak. Danki por bo stan atenshon.